Heddiw, da ni wedi cynnal uh, digwyddiad blynyddol ni, sef Gwobrau Gwirfoddoli Gwynedd. Mae hwnna'n rhan o wythnos gwirfoddolwyr sydd yn digwydd bob blwyddyn yr wsos gyntaf y mis Mehefin. A prif bwrpas y digwyddiad ydy cydnabod cyfraniad mae gwirfoddolwyr yn y cymunedau ni'n neud. So, da ni'n rhoi gwobrau iddyn nhw megis tis ysgrifa a llwyfan i ddathlu i llwyddiannau nhw hefyd. Mae gwirfoddoli'n treiddio i bob, bob un math o, o fywyd, o, o bob, bob un agwedd o'n cymuned, cymunedau ni dydy, mae'n mae rhan anato, dwi'n meddwl, o pwy ydyn ni fel pobl uh, yng Ngwynedd. Um, felly, gwych o beth i allu dathlu o. Um, diolch yn arbennig i bob un ohonoch chi ac i bobl rhyw fath â chi um, sydd yn cyfrannu gymaint ac yn gwneud gwahaniaeth um, rhwng bod yn cymunedau ni yn lefydd byrlymus hwylus, llwyddiannus i fyw ynnyn nhw, pobl fatha chi yym sydd yn galluogi hynna i ddigwydd. Felly eleni, da ni wedi cael nifer fawr o enwebiadau drwodd a mae yna dros 50 o unigolion yma o grwpiau, unigolion, ymddiriedolwyr a phobl ifanc. Felly rhyw 50, ia, rhyw 55 o bobl sydd yma heddiw sydd yn werth chweil i ddweud y gwir. Dwi'n meddwl fel cymdeithas, mae pobl, da ni'n tueddol o anghofio am gwirfoddolwyr. neu dan ni'm yn sylweddoli mae gwirfoddolwyr sy'n tu cefn i'r gwaith sydd yn cael ei wneud. A fel dan ni wedi gweld heddiw, mae yna nifer o grwpiau gwahanol o grwpiau bach cymunedol a pobl sy'n gwirfoddoli i ddigwyddiadau, gwirfoddoli i fudiadau hefyd. Mae rhan fwyaf o unigolion, dyn nhw'n eisiau cael y clo, dyn nhw'n eisiau cael y llwyfan, ond i ni mae'n bwysig bod ni yn danos beth sy'n digwydd, yn enwedig fel Ard, mewn ardal fel Gwynedd, ardal reit wledig a reit eang a gwahanol, amrediad o wasanaethau hefyd. Ac i mi, um, dwi'n gweithio yn y Ganolfan Gwirfoddoli ers dros deg mlynedd rwan, mae'n bwysig bod ni yn arddangos y gwaith yna, roi llwyfan i'r holl waith calad mae pobl yn wneud, o'i gwirfodd ac am ddim hefyd. O'n i'n teimlo bod dim i fi mae o, i bawb arall, dwi'n neud o achos fi eisiau neud o, dwi'm eisiau cael ei nabod am beth dwi'n neud. Dwi'n... dwi mor hapus. Ydy o'n bwysig roi digwyddiad fel 'ma ymlaen ta i gydnabod yr holl bobl o bob math o gefndiroedd gwahanol? Yndi. Mae 'na mor gymaint o bobl yn fan hyn heddiw 'ma dwi 'di siarad efo, 'di gwneud sgwrs efo, a mae bob un yn gwneud rhywbeth gwahanol. Mae bob un yn rhoi rhywbeth yn ôl i gymuned. A dwi'n teimlo, os am digon o hyn yn mynd ymlaen yn y bywyd ar y funud, yn enwedig, ocê, mae Covid 'di bod, da ni'n beio hynny, da ni'n beio lot o bethau, ond sy'm rhaid chi dalu am un byd, fedrwch chi dalu eich amser yn ôl, even os ond yn nocio drws drws nesa a gofyn, 'dach chi'n iawn? Mae pobl ifanc yn aml yn gwirfoddoli, mae o'n rhaid hwb bach iddyn nhw, uh, mae o'n hwb bach i profil nhw chwilio am waith. Mae yna bobl sy'n ymddeol yn gwirfoddoli, um, mae o yn llenwi gofod gwaith iddyn nhw, um, a mae lot o'r bobl sy'n ymddeol, dyna rhywbeth maen nhw wedi edrych ymlaen amdano fo drwy bywyd gwaith, ydy cael codi'n bora, gwneud be maen nhw eisiau, a helpu pe maen nhw eisiau, yn lle maen nhw eisiau. So i'r bobl yna, Mae o'n ddyhead, mae nhw, mae o'n freuddwyd, mae nhw wedi gael am flynyddoedd. Gardd Gymdeithasol y Bala Community Garden. Dwi'n dilyn dy anturiaethau di ar Facebook. Be'n union ti'n neud yn yr ardd yma yn Bala i gyd? Wel, dwi'n uh, tyfu llysiau i rannu fo'r dre, ac hefyd dwi'n dysgu plant bach sydd wedi dyfu pethau, cos dyn nhw'n dod mewn bag. Ti'n gorfod tyfu'r pethau mae i reid yn y bag. so maen nhw'n tyfu, mae gen nhw batch bach i hunain a bob beth yn yr ardd. Cos mae o'n rhan o'r ysgol yfyd. A mae o jyst yn ofod braf i bobl gael dod i gael munud i feddwl a jyst tywed, ymlacio hefyd yn dydi? Ie, ie. Dwi eisiau fo fod yn gardd lle maen nhw'n gydru dod i eistedd, darllen llyfr, neu chydig o yoga, beth bynnag. Dyn nhw'n gorfod bod yna i helpu fi allan. Mae'n neis cael sgwrs efo rwy'n tra ti'n gweithio, ti'n fel? Mae rhywbeth fel hyn yn dangos pa mor bwerus mae gwirfoddol yn gallu bod, ond mae'n dangos hefyd yr angen, dydy? Darparu bwyd ar gyfer um, bobl sy ar ben ei hunain neu sydd yy oedd o'i gychwyn bo- bo- bo- bobl ar ben ei hunain a methu fforddio um, darparu bwyd a, ac, a hefyd oedd o yn ystod y cyfnod pan oedd um, y gwres, costau gwres a costau tanwydd yn uchel a mi

Dwi'm yn meddwl bo' fi'n gwirfoddoli, dwi'n me'wl na pleser ydi o i mi, ond wedi gweld yr holl bobol yma heddiw, o, ta chi be', ma'n anhygoel gymaint ma' bobol yn neud, a neud o'u calonna i'w cymuneda, ma'n wych. Isio neud gwahaniath 'de, a ma' 'na lot o'r gwaith 'ma'n mynd ymlaen Tu ôl y llenni, yn does? O, oes, oes. Mae yna lot, lot o bobl. A neis bod pobl wedi gweld bod ni'n gwneud rhywbeth. Dach chi wedi bod yn rhan o wleidyddiaeth am flynyddoedd lawer, dwi'n cymryd, na eisiau gwneud gwahaniaeth oeddech chi adeg hynny, a mae'r gwirfoddolwyr yma yn gwneud gwahaniaeth, dydyn? gwneud, a dwi'n yn hwyd i asgwrn cefn yn cymdeithas ni, a dwi wedi deud hyn erioed, cyn i mi ymwneud a dod yn aelod o Mantell Gwynedd, dwi'n wirioneddol gredu hynna. Mae'r hen ddywediad ydy, dydy gwirfoddolwyr ddim yn cael eu talu, dim am bod nhw yn ddiwerth, ond am bod nhw'n mhamhrisiadwy, ynde. Volunteers are not paid, not because they are worthless, but because they are priceless. A dwi'n meddwl mai werth gorffen